Mela, sinjuri, għal darbohra nżermilkom, nirringrazzjakom ħafna tal-li qegħdin issegwu l-edizzjoni tal-lum ta' tirum tal-programm tagħna llum il-ħamis 25 ta' April, diversi mistednin għalikom it-telespettaturi illum ukoll minn hawn ftit ieħor ser nitkellmu ma' Mateus Grasso U nitkellmu dwejjem dwar suġġett interessanti, però se ngħidilkom minn hawn u ftit ieħor, ser ikollna magħna lill-opinjonista Mario Schiavone, nitkellmu dwar is-surplus u d-dejn f'pajjiżna. Ser ikolli wkoll lil Joyce Callus dwar it-trobbija pożittiva tat-tfal, illi naf illi intom ukoll issibuha dejjem interessanti. Il-Membru Parlamentari Ewropew u kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew David Casa u jkollna wkoll tliet kandidati mill-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, Darren Carabott, Anthony Delia u David Vassella. Sallu. Ovvjament ikollna wkoll il-kompetizzjonijiet magħkom il-telespettaturi. Illum nixtieq nirringrazzja ovvjament għax jien hawnhekk ma nkunx waħdi lill-crew kollu, illum taħt id-direzzjoni ta' Michael Farrugia. Nirringrazzja wkoll lil Joanne Tanti gra li qiegħda magħna llum tikkontrolla kollox fil-control room. Grazzi lill-producer lil Erica Gauci, però bi pjaċir nilqa' miegħi lil Mateus Grasso. Insellimlek Matteus, kif inti? Pjaċir tiegħi wkoll, grazzi, jien tajjeb ħafna. Dejjem, dejjem Inti all right? Alla mhux ħażin, Alla jbierek dejjem dik id-daħqa Matteus. Mela Matteus, ħa nitkellmu fuq dawk li huma ħrejjef Eżatt. dwar l-eżerċizzju illi wieħed jagħmel u l-ikel illi jagħmlu l-iktar ħsara. Ġifieri jista' jkun hemm eżerċizzju l-ikel naf li jista' jagħmel il-ħsara, Ma jista' jkun hemm eżerċizzju wkoll li jagħmel ħsara? U nixtieq intiha naqra ta' spin. Ħa nitkellem fuq il-ħrejjef li jagħmlu l-ħsara. Jiġifieri, mela per eżempju, hemm ċertu gidbiet, Louis, u ħa nsemmuhom, ħa nsemmu l-agħar minnhom naħseb illum, illi dawn jagħmlu ħafna ħsara fil-mentalità ta' dak li jkun. F'liema sens? Mela per eżempju, hemm min jgħidlek, isma', mhux suppost tiekol wara s-sitta, Għax imurlek xaħam. Jew mhux suppost tiekol għaġin jew frott jew inkella ross wara s-sitta għax isirlek xaħam. Ħrafa kbira. Il-ġisem mhuwiex fi xħin jiekol illi jgħodd imma x'tiekol u kemm tiekol fil-ġurnata kollha. U kif tħaddmu. U dak li nitkellmu għal dalwaqt. Mela dik ħrafa number one. Mhux vera illi wara s-sitta ma tistax tiekol jew ma tistax tiekol carbohydrates. Number one. Number two, mhux vera illi jekk inti m'għandekx cholesterol, L-isfar tal-bajd ħa jqabbdek il-kolesterol. Anzi qed isibu llum il-ġurnata illi dak l-isfar tal-bajd tant fih ġid illi tkun ħasra u dnub kważi nistgħu ngħidu illi tarmi l-isfar tal-bajda. Mela mhux vera illi jekk m'għandekx kolesterol il-bajd ħa jqabbdek il-kolesterol u għall-burger? Res huma chips li jqabbduk il-kolesterol. Number two. Mhux vera illi bilfors trid tieħu l-breakfast filgħodu. Kienu jgħallmuna illi inti jekk trid tirqaq. Għax jgħidu li l-iżjed ħaġa importanti tieħu l-breakfast filgħodu. L-iktar ħaġa importanti filgħodu tieħu tazz ilma daqsxejn kbira mhux ħażin. Għax sabu li anke dak l-ilma inti malli qomt, apparti li għax ħa jnaddfek, tajjeb ara kemm ilek ma tixrob, għandek l-irsħiħ inti normalment ma tqumx tixrob, tajjeb, mela, Aħna li ġisimna 70 fil-mija minnu Louise huwa ilma, kemm hu tajjeb illi malli nqumu nixorbu. U nixorbu tazza daqsxejn mhux ħażin. Jiena nħobb ngħidilha il-banju ta' filgħodu. Mhux banju minn barra biss. Il-banju tal-intern.
Il-banju ta' ġewwa li tant huwa importanti. Sabu li l-ġid huwa nfenit. jekk inti tibda l-ġurnata bl-ilma. Imma ma għandekx bżonn le illi bilfors tiekol. Nagħmel parentesi żgħira. Għat-tfal li għadhom l-iskola, tajjeb ħafna però illi ntuhom breakfast filgħodu għax sabu illi dak jgħinhom ħafna fil-behaviour. Ġifieri t-tfal meta jkunu kielu filgħodu, il-behaviour tagħhom matul il-ġurnata tkun aħjar. Jikkalmaw forsi xi ftit. Fost l-oħrajn sabu, għamlu studji sabu li l-behaviour tkun ħafna aħjar. Però għalina li aħna kbar illi suppost. kapaċi nikkontrollna nfusna naqra aktar mit-tfal, all right, suppost, għana ġenajda, eh, il-breakfast mhux vera ħajjejnek biex tonqos. Anzi hawn min jgħidlek Luis, jekk jien nibda nikol fil-ħodu, nibqa' b'dak l-aptit li ħin kollu rrid nikol, emmi. U hemm ukoll min għax li jikol fil-ħodu huwa li ġiġi Jista' jkun ikel, li speċjalment jekk ikun għoli fiz-zokkor, tajjeb, ħa jqabbdek aktar ġuħ. Mela jekk inti mdorri taqbad xi ħaġa u tikolha hija ta' malajr, aħjar bil-Malti ma tiekol xejn u imbagħad tiekol pereżempju għal-lunch, għall-isnack, eċċetera. Mela ħrafa oħra li bilfors trid tieħu breakfast biex tonqos. Gidba oħra. Ħrafa oħra wkoll hija li inti pereżempju ma tistax tieħu l-proteini mal-karboidrati. Hemm min jgħidlek pereżempju tagħmilx ġennati ta'. Tieħux ir-ross li huma l-karboidrati maċ-chicken. Li huma proteini.
Li huma proteini.
Jew pereżempju ħanġibu eżempju ieħor, tieħux patata mal-laħam abjad, jien naf, mal-fenek. Però di ħrafa oħra. Anzi, inti l-aktar li hemm bżonn li tevita huwa ammont oli ta' karboidrati, mela pereżempju ħafna ross, ma' ammont għoli ta' ħafna xaħmijiet, bħal pereżempju ħafna żejt. Għax jekk inti għandek ħafna ross u ħafna żejt, dawk it-tnejn huma sorsi kbar ta' enerġija. Ġismek m'għandux bżonn dik l-enerġija kollha. Allura x'jagħmel? Dak li tajtu mhux jagħmlu toilet kif hawn min jaħseb. Iżommu. U kif iżommu? Xaħam. Min-naħa l-oħra, jekk inti tajtu eżempju karboidrati bħar-ross u proteini bħaċ-chicken, dak iċ-chicken qed jgħinek biex inti issaħħaħ il-muskolu tiegħek, biex titimgħu l-muskolu tiegħek ħalli anke tkun aktar ittonjata. Biex tissoda. Biex tissoda u biex tidher isbaħ u aħjar. U biex anke inti u tikber flok ma tixjieħ you age gracefully, kif jgħidu. It's okay, thank you. It's not, uh, I'm not talking about you. Okay. U apparti minn hekk, il-proteini jimlew ħafna. All right, ġifieri apparti li d-dera ħatkun ħafna ħjar, ħaj jissodisfawk ħafna iktar. Mela, ħrafa oħra hija illi ma tistax tieħu karboidrati ma' proteini. Mhux vera, tista'. Go ahead. Skont l-ammont, wieħed wieħed wieħed irid jikkontrolla l-ammont. Dejjem dik qed nassumi li hija regola jien. Imma le, anke jekk tieħu f'ammont daqsxejn akbar ta' karboidrati ma' proteini m'hemmx ħsara. Diqa laqqas. Mela kelli oħra f'moħħi f'daqqa waħda ħarbitlli, għala niftakarha ngħidha. Waqqaftek jien. U le toqgħodx tinkwieta affarijiet żgħar. Mela, ħrafa oħra hija, ħa naqleb fuq l-exercise, illi jekk in-nisa jużaw il-weights mela jagħmlu ċertu eżerċizzji, Ħa jinbnew jew ħa jikbru. Ishom irġiel. Jew ħa jigguffaw ishom irġiel. Ħrafa tremenda. Għax fil-verità mara għandha biss għaxra fil-mija tal-potenzjal ta' kobor li għandu raġel. Mela, jekk inti mara Għaxra fil-mija tar-raġel. Ara jiġifieri- kemm tajba, mela ħanġi per Louise. Żewġ minn nies, mara u raġel 52 sena, It-tnejn jiżnu 80 kilo, it-tnejn għandhom l-istess tul u t-tnejn ħa jagħmlu l-istess exercise. Ir-raġel għandu potenzjal mod li jiżviluppa l-muscles. Il-mara għandha biss 10 fil-mija ta' dak il-potenzjal. Jiġifieri one tenth, ten out of hundred. Li huwa ftit. Li huwa ftit.
Mhux ta' b'xejn tara nisa li jgħidulek jiena ili nagħmel training ħajti kollha. U qatt ma tgħidilni raġel.
All right? Għax anke dawk in-nisa narawhom mibnijin, dawk jagħmlu sport speċifikament biex jinbnew. Jagħmlu ħafna snin jagħmlu dak l-isport huwa sport iebes ħafna. Jieklu ammonti kbar, all right, biex ikunu jistgħu jtellgħu il-muscles. U anke hemm affarijiet oħra li Ammonti kbar hemm ta' min jagħmel.
proteini. Fost l-oħrajn, ma kanka Iktar. kaloriji in ġenerali. Ġifieri ħadd ma jsir bodybuilder bi żball, ejja ħa nagħmluha kategorika. Diment li ma jkollok xi ħaġa medika li hija rari ħafna. Biex tagħmilha din tagħmel training u tiekol dieta speċifika. U tista' tistaqsihom lil dawk in-nisa li huma bodybuilders kemm ilek għaddejja, kemm inti dedikata u jgħidulek hemm inni irrid nirsisti xi ħaġa, eh? Jiġifieri dik hija suġġett ieħor. Mela, l-oħra għadni ma ftakartix imma aħna hawn nitkellmu naħseb. Ħa nfakkrek naqra, ħa nsaqsik mhux infakkrek xi ħaġa, semmejt iż-żejt. Kemm hu.
All right, imbagħad ngħidilek wara. Le għidili issa nsaqsilek xi mhux se ninsiha. Grazzi, grazzi.
Naqri. Ħrafa oħra kbira li bilfors trid tiekol kull satej jew tlieta. Eh. Mhux vera. Ir-realtà hija li inti trid tiekol ċertu ammonti. U l-ammonti x'inhuma u kemm huma hemm nutritionists u dietitians li jistgħu jgħinuna. Però kif tqassamhom matul il-ġurnata sta għalik. Għax hemm min jgħid jekk nibda nikol filgħodu kif qed ngħidu nibqa' dej. Nitlef il-kontroll. Hemm min jgħid jekk ma nikol xejn filgħodu, malli niekol imbagħad inħarbat kull m'hemm. Allura, l-ebda sistema mhi tajba għalik. Forsi għalik aħjar kull tliet sigħat. Jiġifieri wieħed irid jara s-sistema li taqbel għalih innifsu. Dik ikollha.
Mela jiena pereżempju, għadni kemm għedt li mhux bilfors nieħu breakfast. Imma jekk min qed jarana filgħodu jekk ma jieħux xi ħaġa jibda jistordi, mela sinjal ċar hi li inti għandek bżonn tikol xi ħaġa. Da bħali pereżempju jiena u ħija tgħix kemm nitqu ġieli, Jien jekk nieħu daqshekk ħalib, Louise, inkun qisni ħa nwelled. Bloated. Ma jaqbel miegħi xejn. Hu jekk jieħu kannestru ma jiġrilu xejn. Issa dan l-istess omm u missier, sa fejn nafu aħna, ngħidu hekk, għax ma kontx hemm, ole? Imma.
Tagħtix kas, huma paħi tiegħu mhux tiegħi. Qed ngħid il-fatt li ma kontx hemm, eh. għal sax ngħid imma kienet. Hawn eh, min, hawn min pereżempju bħal aħwa min jikol ftit u jeħxin Hekk hu. U u jiekol Eżatt. ħafna u jibqa' dejjem. Case in point. Eh, Ġi usax tgħid dak li jaħdem miegħi jaħdem ma' kulħadd l-istess. Eżatt. Kull individwu jrid isib is-sistema tiegħu, però l-qofol huwa li tiekol kemm għandek bżonn u x'għandek bżonn. Iġifieri Rafa, tikol tikol ta' di diġà semmejniha darb'oħra. Li U ma tikol ta' ngħidx insem. wara kull tliet sigħat. Għal ħafna nies mhijiex prattika. Minħabba l-metaboliżmu. Louise, Hija stramba u hija vera. Ħafna min-nies jaqtgħu qalbhom ara kemm hi tajba, tgħid li ma jekk tkun tridha tagħmilha, vera. Ħafna nies jaqtgħu qalbhom milli jagħmlu progress, milli jibdlu l-istil ta' kif jieklu, ħabba din misħuta x'qas famuża ma ngħidlek, li bilfors trid tiekol kull tliet sigħat. U nies jgħidu jiena m'għandix ħin, ma jħallinix il-boss, jien ma nistax, mela jien ħa noqgħod nieqaf u nagħmel. Jaqtgħu qalbhom, jgħidu jekk ma tgħoddx għalija, jiena kkundannata li nibqa' mbaċċa mela, meta fil-verità hija ħrafa. Illi inti mhux kemm-il darba tiekol li għodt, imma x'tiekol u kemm. Mela jekk inti iktar komda tiekol darba filgħodu u darba filgħaxija, basta kilt l-ammonti, tajjeb. Jekk komda tiekol kull sagħtej, ara int. Jekk komda tiekol erba' darbiet fil-ġurnata, ara int. L-aqwa li kilt biżżejjed U mhux in-nieqes jew iż-żejjed. Kont se tgħidli fuq iż-żejt. Ok, ħa ngħidlek fuq iż-żejt. Mela, jiena nafha, ma nafx jista' jkun li jiena żbaljata, li ovvjament iż-żejt moħli, moqli jkun imur fix-xaħam. Però iż-żejt naturali, iż-żejt taż-żebbuġa, frisk ma' insalati u hekk. ma jagħmilx ħsara. Proset tassew. Ara, dak iż-żejt illi aħna nsajru, li nsajru bih, irid ikun cooking oil. Inkella dak iż-żejt illi aħna ta' żebbuġa pereżempju l-extra virgin, jekk insajru bih, dak nagħmlu iktar ħsara milli ġid, illi fost l-oħrajn sabu li għandu potenzja li anke jittrippla fil-kaloriji possibilment. Eħe. Mela, jiġifieri inti l-aħjar, kif qed tgħid tajjeb inti, ejja ngħidu jiena sajjart biċċa tiġieġa li qbadna mat-tiġieġ illum. Iż-żejt ma nagħmlux waqt it-tisjir, malli tfejt in-nar, Jiena ż-żejt għamiltu fuq iċ-chicken direttament, jekk xtaqt inżid iż-żejt. Jew Għax hemm ma' xi jgħidlek iż-żejt.
insalata. Eżatt.
Ok, U hemm jiġifieri replacements. għax jiena mela kelli impressjoni ħażina illi għal inqas fett Eħe. in- in- insajjar meta nkun insajjar biż-żejt taż-żebbuġa bl-olive oil. Le, inti meta ħassajr tkun cooking oil jekk ħassajjar biż-żejt. Għax iż-żejt Ok. l-ieħor mhuwiex magħmul għat-tissir għan-nar. Biex niftehmu. Dika mistoqsija tajba. Le, cooking oil mhux taż-żebbuġa, mhux taż-żeb, le. Diment li jkun cooking oil, ikun tajjeb, u jismu miegħu cooking oil. Tajjeb, għadha hemm żejt anke tal-karozzi. Le, żejt tal-ċips, jiġifieri qed ngħidu. Eh, basta jkun min, naf, eżempju, safflower cooking oil. Jew safflower, għax hemm anke safflower. Imma l-importanti li cooking oil jekk ħassajjar bih. Mhux qed nappellaw hawn biex kulħadd isajjar biż-żejt, ah, mhux il-każ. Le, le, għax hemm spray, pereżempju, wkoll. Sprays huma affarijiet, jiġifieri. Ekku. Ħa nsemmi ħrafa oħra.
Ħrafa oħra hija illi għax qbiżt ċertu età ma nistax nagħmel progress. X'gidba. Vera tbati però.
Tbati, ara kemm hi tajba, brava. Eh. Il-progress ħa jsir iktar bil-mod. Eżatt. Granted.
Eh, naqbel miegħek 100%. 100%.
Isir imma, imma iktar bil-mod. Mela, il-verità hija, Louise, li iktar miena kbira jew kbir, Aktar għandi bżonn l-exercise. Hawnhekk għandek il-camera woman, nistaqsik kemm għandek żmien? Għandha twenti. Is-sinjur l-ieħor għandu daqsxejn iktar minn twenti, ajja kif nafu jiena u inti. Jekk it-tnejn li huma jagħmlu l-exercise, alright? Il-benefiċċji li ħa jħoss is-sinjur il-camera man. Minuta naqra ħa naqbeż għall-camera man tagħna, għal Freddy.
Għandu kemm għandu, għandu figura per, għandu 65 u figura perfetta. U f'hemmhekk nixtieq nasal. Ok, Fred. Mela, ħa nibdew minn Freddy.
Thank you. Nibdew minn Freddy. Ehm, illi Freddy għandu figura pulita, mela number one, ġifiri l-età mhijiex kundanna illi għax inti biss ċertu età ħadd iħxin f'daqqa, gidba, one. Gidba oħra hija illi inti iktar ma inti kbir u issa li kelli nagħmel nagħmlu jiena hi ħajti lesta. Fil-verità, iktar minn ti kbir, iktar ma tagħmel exercise, aktar ħatara progress. U tħossok aktar aħjar. Għax forsi Freddy llum Bl-età li għandu forsi jgħajma 'l hemm jgħajma 'l hawn. Forsi jfakkarni l-isem, sorry. Gail.
Forsi Gail, illi għadha ma bdietx bl-jgħajma 'l hemm bl-jgħajma 'l hawn, mhux ħa tieħu l-istess sintomi, l-istess qisu benefiċċji illi ħa jħoss Freddie. Allura l-exercise, fejn jidħol pereżempju flessibilità, hawn anzjani u nies li mhux daqshekk anzjani jgħidulek, Għas qed niflaħ niġġebbed, idi qisha imwaħħla, ma nistax niġġebbed, jew qed inbati naqfel il-lazz. Inti meta ħa tibda l-exercise, Dawn l-affarijiet anka ta' kuljum, tgħid xi mħa tagħmilhom aħjar. Illi Gail, ejja ngħiduha straight għax jien inħobb nitkellem straight, bl-exercise u mingħajru, qabbli tista' tagħmilhom xorta llum. Għax għadha għażar. Mela iktar m'inti kbir, anzi aktar għandek bżonn l-exercise u mhux anqas. Mela ħrafa oħra hija li l-exercise huwa taż-żgħar. Gidba totali. Imbagħad hemm exercise u exercise ovvjament u skont li apparti dan u skont l-individwu għax wieħed irid jara jekk ibgħatix b'daru jekk ibgħatix hekk. Jiġifieri l-eżerċizzju wieħed irid jagħmlu bil-għaqal. Poġġejtha perfetta.
Hemm exercise u mhux ieħor skont l-individwu għax da tara anke talent shows, mara ta' xi 90 titgħawweġ u titqalleb. Mela again, mhux l-età il-kundanna. Imma inti individwalment kemm ilek tagħmel exercise, x'tista' tagħmel, mhux ta' min aħna ngħidu min qed jarana hawn aqbad isfel bħal dik il-mara ta' 90 sena, għax vera tista' tweġġa'. Bil-prattika waslet hemm però, jiġifieri. Ekku, u bl-eżerċizzju baqgħet għaddejja. Ma kulħadd irid jasal fil-limitu tiegħu. Il-konsistenza.